Ислам дине безгә ничек килеп җиткән? Безнең җирлеккә, шулай ук ислам дине гомумән бөтен җир шарында, башка илләрдә ничек таралган соң? Менә, мөхтәрәм кардәшләр, шуның турында әзрәк уйланып алыйк әле. Чөнки ислам диненә гаепләр соңгы вакытта җитәрлек әйтелә. Әйтик, мәсәлән, ислам дине кылыч белән таралган диләр. Йә булмаса хәзерге вакытта Сириядә мөселманнар үзләренә дәүләт ясап, башка кешеләрне дингә көчләп, кылыч белән, куркытып кертәләр ди, йә булмаса диннән чыгып киткән кешеләрне үтерәләр диләр. Шуңа күрә дә Көнбатышта, мәсәлән, Европада булсын, Америкада ислам динен кылыч белән таралган дигән фикер яшәп килә. Ә пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вә сәлләм ислам динен ничек тараткан? Әгәр дә игътибар итсәк, чыннан да, элеккеге вакытларда мөселманнар башка халыклар белән, башка илләр белән күп кенә сугышлар алып барган. Әйтик шул ук, Византия белән сугыштар алып барылган, соңыннан Константинополь бөтенләй мөселманнар кулына күчә, хәзер ул Стамбул дип атала. Йә булмаса, шул ук Фарсы дәүләте, Иран, Ирак, мөселманнар кулына күчә. Һәм башка дәүләтләр. Әмма моны бутамаска кирәк дин таралуы белән. Чөнки кешене мәҗбүриләп Аллаһы Тәгаләгә ышандырып, йә булмаса көчләп намаз укытып мәчетләргә куып кертү бер вакытта да ислам динендә булмаган. Әйе, сугыштар алып барылган, әмма бу сугыштар алып барылган илне саклар өчен, чикләрне саклар өчен, мәсәлән. Әмма кешенең вөҗдан иреген, намус иреген, йә булмаса аның сайлау иреген бозып, беркем дә башка дингә керергә мәҗбүр итмәгән. Мәсәлән, безне татарларны шулай ук ислам диненә керергә беркем мәҗбүр итмәде. Сәүдә юллары аркылы безгә ислам дине килеп җитеп, без инде 922 нче елны рәсми рәвештә ислам дине кабул иттек. Әмма 922 нче елны ислам дине кабул иткәндә алмашкан, безнең бит Болгар дәүләтендә инде 80-90 процент бөтен кеше мөселман була. Ул беркемгә генә эшләнгән эш түгел. Ә ислам дине безгә килеп җитә сигезенче, Хәтта җиденче гасырларда ук. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм ничек итеп ислам дәүләтен барлыкка китерде? Хәзерге ислам дәүләтеннән аермалы буларак. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм 13 ел буе Мәккә шәһәрендә чакырды кешеләрне бер Аллага ышанырга, гөнаһ кылмаска, намаз укырга. Аннан соң инде Мәдинә шәһәренә күчкәч, ул анда Барлыкка китерде, нигез салды ислам дәүләтенә. Ләкин дәүләтнең барлыкка килүе сугыш белән, кылыч белән, көч белән түгел. Иң беренче ул матур сүз белән. Кешеләрнең акылына, фикер йөртешенә мөрәҗәгать итеп, аларны дөрес уйларга, дөрес фикерләргә һәм я булмаса үзләре сайлап ислам динен алырга киңәш итте. Күп кенә кешеләр аңа ышандылар. Әмма Мәккә шәһәрендә ышанучы кешеләр әзрәк булды Мәдинәгә караганда. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм шуннан соң Мәдинә шәһәренә күз салды һәм шунда үзенең эшен дәвам итте. Анда үзенең кешеләрен, сәхабәләрен җибәрде. Ахыр чиктә Мәдинә шәһәренең яртысыннан артыгы мөселман булдылар. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм шунда күчеп килгәч төн дә пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вә сәлләмне шушы шәһәрчекнең, йә булмаса, шәһәрчек инде ул дәүләт барлыкка китерде, шуны үзенең түрәсе, хәлифе башлыгы итеп сайлап куйдылар. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вә сәлләм сайланып куелды. Ул килеп әйтмәде, Җәмәгать, Мине Аллаһы Тәгалә пәйгамбәр итеп җибәрде, теләсәгез дә мине кабул итәсез, теләмәсәгез дә кабул итәсез, мин сезнең белән идарә итәргә тиеш, димәде. Ә кешеләрне матур сүз белән дингә чакырды һәм кешеләр үз теләкләре белән аның артыннан ияреп, аны түрә итеп куйдылар. Димәк, әгәр җир шарында ниндидер кешеләр, үзләрен мөселман дип атаучылар, Кылыч белән, ниндидер халыкларга килеп, ниндидер шәхәрләргә, авылларга килеп, Ислам кабул итегез, алайсаң без сезне үтерәбез, дип әйтәләр икән, бу Ислам диненең нигезенә каршы килә торган эш. Хәм Ислам дине болай таралмый да, тарала алмый да. Менә шунлыктан, мөхтәрәм кардәшләр, Ислам таралу юлын без демократик юл дип атый алабыз. Кайбер мөселманнар моны белә, аңлый. Кайберәүләр аңламый, белми, ә кайберәүләр күрергә теләмиләр. Әмма тарихка күз салсак, аның чынбарлыгы шулай. Һәрбер халыкка да үз теләге белән тәкъдим ителә ниндидер динне алырга. Хәтта Аллаһы Тәгалә үзе дә кешегә мөрәҗәгать итә, И кешеләр, ди, теләсәгез, алыгыз динне, ди, теләмәсәгез, Буйсынмагыз миңа, ди. Аллаһ Тәгалә шулай ди. Теләсәгез буйсынмагыз, ди. Әмма шуны белегез, дин белән яшәсәгез сез, котылырсыз, дин белән яшәмәсәгез, һәлак булырсыз бу дөньяда да, ахирәттә дә. Әмма сайлау сезнең иреккә куела, ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә дә, Лә икраһа фид-дин, диндә көчләү юк, ди. Ягъни, Кешене көчләп, ышандырып, дингә кертеп булмый. Кылыч белән дә, үгетләп, йә булмаса, куркытып, әмма матур сүз белән, аңлатып, аның күңелен яулап алырга менә шулай гына, мөхтәрәм кардәшләр, мөмкин хәл. Шуның өчен дини кешеләргә, Мәсәлән, шулай ук хәзерге мөселманнарга да мөрәҗәгать итәсе килә. Әти-әниләр белән, балалар белән сөйләшкән вакытта нәкъ шушы ысулны куллансак иде. Куркыту ысулын түгел, көчләү ысулын түгел, өйдән китәм дип түгел, куып чыгарам дип түгел, ә аңлату, йә булмаса, җиткерү, матур сүз ысулын куллансак иде.